Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
ndza mi xeweta hinkwenu na ku va ndzi mi amukela eka dilolostro channel um laha ka nkandziyiso lowu ndzi lavaka hi vulavula hi xiyimbeleri dokodela joe shirimani ku na nkandziyiso wun'wana ni nga wu vona laha xiyimbeleri dokodela joe shirimani a va karhi va nyanyula ntshungu Eka nkandziyiso lowuwani Dokodela Joe Shelemani va xungetile kumbexani ku vula leswaku lembe leri swi nga endleka va humesa album yo hetelela a hi voneni nkandziyiso lowuwani hi ta tlhela hi vulavula hi wona endzhaku My first album yi hume hi 1989 a ni ri kwihi a ni ri kwihi 1989 that, that's when my first album a yi huma ni ri na group vitaniwa Tumalos

That's a long road ahead, yeah? nkandziyiso hi wu vonile mi swi twini leswaku ri xiyimbeleri dokodela joe shirimani va kombisa leswaku ri i khale va ri eka gondzo lera vunanga va kombisa leswaku ri album yo sungula leyi va nga yi tirha va ri eka ntlawa wa kimayus yi hume hi lembe ra 1989 leswi endlaku makume nharhu nkombo kumbe 37 wa malembe va ri ka gondzo lera swa vunanga leriwa se va kombisa leswaku ri lembe leri a va hleketa leswaku ri va humesa album yo hetelela Xana mi swi vonisa ku yini leswiwani ke? Ni vona swi ri kahle leswaku dokodela Joe Shirimani kumbexana ni vona swi ringanerile leswaku dokodela Joe Shirimani va nga tshika va nga ha humesi vunanga ku ya emahlweni ke? Leswi vula leswaku hi ku ya hi vona va vona gondzo ra vona ra ku humesa vunanga se ri fike emakumu naswona a va ha fanelanga va humesa. leswi hi nga vulaka leswaku ri se va ti vona tanihi legend ina dokodela joe shirimani hi yin'wanyana ya ti-legend kumbexana ya tinhenha eka vunanga bya xitsonga va tirhile swinene kambe mina hi ku vona ka mina no vona ingaku a swi se ringanela leswaku ri dokodela joe shirimani va nga tshika eka nkarhi wa sweswiwani Ni vona nga ku dokodela Joe Shirimani va ha ringanelini leswaku va nga humesa vunanga kumbe vo ngo cinca mahumeselo mi kuma gama man'wani se va humesa ti-E_P kumbexani va tlula lembe rin'we va humesaka lerin'wanyani ivi va langutana ngopfu na ku va va pfuna swiyimbeleri leswitsongo hi ku loko hi langutini dokodela Joe Shirimani i munhu loyi a nga na ndleve swinene na ku va va ri na nhlahla hi ku loko va tirhisana na swiyimbeleri leswi swa ha taka. swi fika swi tirha kahle swinene va tirhi na swiyimbeleri swo tala na va papa phini va huma mavokweni ya dokodela joe sherimani va ester eme va j k khazamula hambi ku ri va beni mayingani the president va huma mavokweni ya dokodela joe sherimani hi swiyimbeleri swo tala leswi nga hundzele mavokweni ya dokodela joe sherimani swi tlhela swi fika swi tirha kahle swinene se hi mavonelo ma mina ni vona nga ku xiyimbeleri dokodela joe sherimani a va yisi emahlweni ku va va pfuna ngopfu swiyimbeleri leswi swa ha nghenaka ka vunanga leswi va swi vonaka leswaku loko vo swi pfuna swiyimbeleri leswiwani swi nga tshuka swi vi na vumundzuku bya kahle hi tlhelo ra gondzo ra swa vunanga swo fana na sweswo ni vona nga ku hi swin'wana ni nga swi hlohlotelaka leswaku dokodela Joe Shirimani a va fanekele va languta ngopfu eka swona kambe va karhi va humesa na tinghoma ta vona hambiloko va nga ha ti phikizingopfu hi mhaka ya ku Hi swi vonile leswaku va tikombisile leswaku ri nyiko va na yona. Va humelerisile vunanga bya kahle va tlhela va tirhisana na swiyimbeleri swin'wanyana ku humelerisa vunanga bya kahle. Se ntirho lowuwani a va wu yisi emahlweni. A swi se ringanela leswaku dokodela Joe Shirimani va nga ku se va tshika, a va yisi emahlweni. Kambe hambiswiritano mi ta hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala ka xona mavonelo. Leswi hileswi a hi la ta avelana na n'wina. Laha ka Dilolo Stroy YouTube channel hi le xigodini.